A khat tawk a, ramri a buaina sosang leh hluai thin. Mizoram leh Assam ramri buaina hian kum tam a awh tawh a. Hailakandi District lamah emaw, Kachar District lamah emaw hlet a chhuah leh zauh thin. Sang hnih sawm pariat kumah khan Bairabi ram Zophai hmuna Mizoram Chief Minister hmasa ber Pu Chaw Chhunga ram ngeia pawm chhungah mzp ten ram chin humhalhna lantir nan Zofate chawlhbuk sak an tum a, Assam Police ten zirlaite leh chanchinbu mi thlengin na takin kut an thlak a nih kha. Khami kumah khan ramri buaina lai border dispute ah hian a tawn tawnin engmah kut thlak lo ni se tia inremna siam a ni a. Chuvang chuan Sanghnih sawmpariat kum khan keini lam hi puh kan nuam ang. Khami hnu lawkah khan Lailapur khua a an department in an chei that avangin Kachar forest hotu ten inremna thuthlung pal an rawn nek thung bawk. A danglamna erawh chu Sanghnih sawmpariat kuma Mizo zirlaite leh chanchinbu miten Assam Police kut an tawrh lai khan kan Mizoram Police te chu ram ri hnaih lama Mizote thla vang hauh turin an pen chhuak ve lo va. Assam Police te an ram chin ni a an hriat humhalh tumin duhthalin an che thung. Khami kum khan mahni ram humhalh tura chet hun Mizoram Police chet vena awm takah an che ve lo thung a. Social media lamah chuan a taka ram ri buai vei lem lo. Politics-a inbeihna atana hmang vel mai mai hnam kan nihna a lo lang chhuak leh a. Thufei ki bara inkhawhna a tam hle laiin ramri buai chinfelna lam hawi erawh chu hmuh tur a awm mang lo thung. Mizoram, Meghalaya, Nagaland leh Arunachal Pradesh te hi Assam state hnuaia district ni thin in dansan ta an ni a. Heng state pali te hian Assam nen ramri buai an nei vek. Kum sangha zakua sawmruk leh pathuma Assam atanga indang a state puitling ni ta. Nagaland leh Assam hian ram ri buai an nei nasa hle a. An state police te pawh ram inchuh avangin an lo inkap fo tawh a. Kum sangha zakua sawmsarihah state puitlinga hlan kai a nih avanga Assam atanga indang ta. Meghalaya leh Assam ram ri buai pawh hi nasa tak a ni. Mizoram leh North East Frontier Agency, NEFA, chu kum sangha zakua sawmsarih pahnih khan, Union Territory a hlan kai niin Assam atangin an indang a, kum sangha Jakua sawmriat leh pasarih khan state puitlinga hlan kai ve ve niin North East Frontier Agency hi Arunachal Pradesh tiin a hming thlak a ni a. He state pahnih pawh hian Assam nen hian ramri buai an nei nasa hle. Hmarchhak state dang Manipur leh Tripura te hi chu tunhma atanga Lalram hran an nih avanga Assam a bet ve lo an ni a. Chuvangin Manipur leh Tripura te hian Assam nen ramri buai an nei ve lem lo. Mizoram leh Hmarchhak state dang pathum te hi British min awp hun lai atanga Assam hnuaia dah an ni hlawm a. Mizoram bikah chuan British sawrkarin sipai tam zawk leh ralthuam tha zawk hmanga Mizo lal te an hneh hnu khan British India chhunga dah lovin British India lehkha tih laia Lusai country an tih mai Mizoram inrina lai kha an siam a. Bengal Eastern Frontier Regulations, eighteen seventy three, khan British khua leh tuite, kum sangkhat zakua sawmnga a India khua leh tuite tia an thlak tak kha. British sawrkarin venhim ngai bik ram, protected area, tia a vuah chhunga an va luh loh nan kal phal chin a siam a. Va lut luite hrepna pawh siam a ni. Mizo, Naga leh Arunachali hote chenna bik. Luhphal lohna leh luhphal chin an siam rual hian Mizote chenna chin ramri chu Bengal Eastern Frontier Regulation dan hmangin kum sangkhat zariat leh sawmsarih panga khan hriattirna chhuah a ni a. Chu chu Mizoten ramri a kan pawm kum khua hi a ni ta a, mahni a kan buaina ah pawh khan a kaw tawpa kan lo tanna a ni ta a ni. Chutih laiin Bengal Eastern Frontier Regulation eighteen seventy three tlawh chhan tho hian kum sangha zakua sawmthum leh pathum khan Assam Chief Secretary chuan he ramri hi a lo sawn ve thung a, chu chu Assam lam hian an pawm ve thung niin ramri zir chiang tura sorkarin committee a din member zinga mi Rev. Zairema te chuan an sawi thin. Hetih laia a hmuna zu zir chiangtute hian. British sorkarin ramri lung an phun leh rest house an siam te pawh an hmuh thu an sawi a, felfai taka tih chu a ni awm e. Mizoram Council of Minister thukhawm pawhin Bengal Eastern Frontier Regulation eighteen seventy three hmanga kum sangkhat zariat sawm sarih panga a hriattirna chhuah a, ramri kham kha Mizoram leh Assam ramri chu a ni e tih hi Mizoram sorkar pawm dan a ni tih thuthlukna chu siam a lo ni tawh a. Kum sang kan zak kua sawmriat leh pariat khan khatih laia Chief Minister, Pu Laldenga kaihhruai Cabinet meeting khan hetiang bawk hian thuthlukna an lo siam tawh niin sawi a ni bawk. Mizoram leh Assam ramri buai hi a chhan ber nih a lang chu ramri pawm a inang lo hi a ni phawt a. Ramri tichiang tur hian a hmun a tehfela ramri kham hi a la awm lo hrim hrim a ni. Kum sangka zakhua sawmli pasarih a India ramin zaletna a hmuh khan Assam-ah beh tir tawp kan ni a, Lusai Hills tia vuah a ni. Kum sangka zakhua sawmnga pahnih-ah Advisory Council dingin kum sangka zakhua sawmnga pali atangin Lusai Hills District Council a ding a, Mizo District Council tia vuah a lo ni ta a. Hetih lai hian a hran pa a Lusai Hills emaw Mizo District Council emaw ramri hi tihchiana tehfel a awm awm hriat a ni lo. Kum sangka zakua sawm sarih pahnih a Union Territory a hlan kai a lo ni a. Assam State chhunga District pakhat leh District Council ni tawh lova sawrkar hrang neia a lo awm tak ah khan ramri rin fel a awm chuang lova. North-East Reorganisation Act nineteen seventy one a Mizoram Union Territory ram chin chu Mizo District ram chin kha a ni ang tih mai a ni a. Kum sangka zakua sawmriat pasarih a State puitling a hlan kai a nih pawh khan, Mizoram Union Territory ram chin kha Mizoram State ram chin a ni ang tih a ni leh mai. Vana kan lawnpui miah loh tur inchihnih khat lek ram ri buai leh ram inchuh hi thil na mai a ni lova, chin fel pawh harsa tak a ni. India leh Pakistan ram ri pawh kum sangha zakua sawmli leh pasarih atanga tun thlengin chin fel lal a ni lova, ram pahnih indo a tawp hlim a an inhriat thiamna a ram ri rin chawp line of control kha an la ring rih a. China leh India ram inrihna pawh McMahon Line tih thin kha kum sangha zakua sawmruk pahnih a, China in India a rawn run a, Arunachal Pradesh leh Tibet inkara khawvel ram inrawlh ten an siam. Line of Actual Control, LAC, an tih tak hi rin a ni rih ta a nih hi. India hmarchhakah pawh kum sangha zakua sawmruk pathum atanga tun thleng hian Assam leh Nagaland ramri buai hi chin fel a la ni lo va. Meghalaya leh Assam ramri buai pawh a la awmin ramriah buaina a la chhuak fo zawng a nih hi. Chuvangin politics a inchirhthehna atana hmanga Mizo zinga ramri buai chingfel thei tura insawite leh party dang beihna atana hmang chiam chiamte pawh hian sawrkarna han chelh sela an tum ang chuan thil an ti ngawt lovang tih hi a chiang hle. Kum sangha zakua sawmkua pathum atanga sawmkua pali inkara ramria Assam leh Mizoram police inep An inkah tep atang khan India sawrkar hian Assam leh Mizoramin ramri buai kan nei tih hi official in a pawm ve chauh a. Ramri buai ching fel tura inbiakna hi district level, chief secretary sawrkar level leh chief minister political level a neih te rawt a ni tawh a. A biak pawh an inbe tawh thinna a tun thleng chuan a la zu zi zel rih chu a nih hi. Boundary Commission te pawh din ni mah se la, state pahnih hi an tanna ngai a, an tan reng chuan inremna tluantling hi beisei ngam chi a ni chuang lo vang. Ramri buai ching fel tur hian tharum thawh leh inkah hi tam takin an sawi mawi thin a, an tan chhan hi kan phet ngawt thei chuang lo vang. Amaherawh chu khawvel ram ropui indo te hial pawhin a tawp khawkah chuan dawhkan kil bawkin rem thu an sawi leh thin tih hi hriat tel a tha hle awm e. Inkap leh thisen chhuah kher lova inremna siamna atana kan chan ti tha tur chuan Kan hauh chin dik leh pawm awmzia lantirna atan document tluantling phawrh tur kan neih ngei a ngai ang. Chutianga kan ramri tih chianna tur leh ramri dik tak ni a kan pawm chu midangin an pawm ve theihna turin a finfiahna tha kan neih a ngai dawn a ni. Chuti lo chu tun hma ramri chungchang inbiakna minute kan chhiar thin ang a, a sam lam thusawi chauh ziah luh tur awm a, Mizoram ai awh te tanfung engmah tarlan awm ngai lo ang tho kha kan ni reng ang a, sorkarin eng ang pawhin thu puang mah sela, Ep tu lam in eng pawh sawi mah se la, dar ben thek ri ang mai mai leh lawi bula tingtang per ang chauh a ni reng ang.